Indi ýetginjeklik döwri ýaman näil döwür diýsene. Köp zady ýitirip biljek döwrüň hem, köp zat gazanyp biljek döwrüň hem. Dogry urupdyr birden-de. Gurbannazar Ezizowyň bir goşgusy bar, Ýetginjek diýip. Öňküsine görä üýtgeşik dünýä, näme üçindir dünýäň öňküligi ýok. Ol özünden uly bolmak isleýär, öz ýaşyndan uly bolup bilenok. Görýän düýşlerem öňküleri däl söýüşen gyzlary bardy bir çene ol ýuwaş ýuwaşdan düşünip barýar gelnen gyzlaryň gözelligine bir täsin täzelik gurşaýar ony ol häzirden görjek bolýar geljegin howlaýar ullaň yzyna düşýär geýýär uly doganynyň penjegin uruşly kinolar ýat boldy oňa ýadyna düşenok oýun kepderi a söýgi oduna goýberenoklar on alty ýaşyna ýetmedikleri. Ýigitligiň gapysyny kakýar ol. Açanoklar, Wah, nätmeli, itmeli, itse-de bu gapa goýberenoklar, on sekiz ýaşyna ýetmedikleri. Öýe gelýär, urunýar ol ikiýan, kakasy geň galýar, How, keýpiň ýok-la? Meň ullakan adam bolasym gelýär. Näme üçin meni goýberenoklar? Şoň ýalak, indi ellinji-altmyşynjy ýyllarda ýazylan goşgy häzirki ýetginjekler üçinem azda-kände gaty tapawutly däl-de. Diýmek, ýetginjeklik diýilýän zat, Ol biologiski bolup duran zat, ol bolaýmaly zat. Ýöne, ýagny tebigatyň bir bölegi, dogry däl? Tebigatyň bir bölegi bolan, ýöne biz problemany näme üçin ýaşaýas? Ýetginjek döwli çaga bilen. Sebäbi ol ilkinji gezek başdan geçirýär ony. O duýgular ilkinji gezek başdan geçýär. Ol ha-ha, hi-hi diýip oýnap ýören adam bir hili birden bar, nastrýeniýasy üýtgäp gidýär. Içinde tupan turýar, ot turýar, zat edýär, her hili. Ine başga bir goşgy bar. Durdymyrat Gurbanowyň Ýigdekçe diýen goşgy. Murtuň ýaň garalypdyr, yşga düşmek jepadyr, Geçer ýaşyl tomus geçer, bahym geler dekabr. Ýuka köýnek gyzlar şonda çykar ýaşyl begresli, Atyr isli şo gözelleň ýürekleri höwesli. Seniň bolsa ýüregiňde tupan turar, gaý turar, Söýgüden püre-pür ýüregiň söýýän sözün gaýtalar. Bahym geçer gazaply gyş howlugarsyň ýaza sen, Diňe ýazda duşup birsiň ýuka köýnek ýara sen. Şalygyny berer fewral-martyň maýyl paslyna, Ýazlar geler, gyzlar güler seniň gara murtuňa. Köýneklerin deşjek bolar gözelleriň mämesi seniň üçin diňe yşkdyr bu dünýäniň manysy Ýene, ýene synlarsyň sen gyzlaň ýuka köýnegin Tärini tapman lakatmanyň, tärini tapman söýmegiň diýip. Indi şuň ýaly goşgular bar bolsa ýetginjekler bilen baglanyşykly, ýigdekçeler bilen baglanyşykly. Eýýäm gormonalny ol näil diýen gyza garşy eýýäm duýgular döräp başlaýar, eýdýär, beýdýär. Mende. Käwagt käbir ýetginjek okyjylarym görýän-dä, okaýarlar bular-la. Arada birine soradym, birinji kurs şu wagtda, öý bir kitap okaýar, bir podkastlar diňleýär, bir men diýýän, eý Muhammet jan diýýän, seň ýaşyňda diýýän, men owo, mende bar IQ-ym bar diýýän, men sanjyk diýjek däl, ýöne mende motiwasiýa ýokdy diýýän-de, meň kellämde diňe gyzlar aýlanyp durýardy diýýän-dä, ýaňky Hudaýa şükür aýagymyzy gyýşyp basmadyk, ýöne bir garmon bar-a, alyp barýa-da, sen diýýän, seň motiwasiýaň näme diýip soraýan-da mundan. Olam näme diýýär? Mugallym, meň motiwasiýam diýýär, seň bolup ýörşüň diýipd-ä. Menem birbada bir buýsanjak ýaly boldum. O näl, o näme diýeniň boldy diýdim-de. Eý, sen diýýär, köp zatdan yza galypsyň diýýär. Men diýýär, seň ýalňyşlaryňy gaýtalamajak bolup, meň şo motiwasiýam şo diýdi-ä olam. Onsoň, kyrk ýaşdan soň sen diýýär, indi kyrk ýaşdan soň sen biznes etjek bolup ýörsüň, ony etjek bolup ýöň, muny etjek bolup ýöň, hawa, redaksiýaňy ýola goýjak bolup ýöň, bir tigirlenip ojuk-bujuk zatlar etjek bolup ýöň diýýär-de. Onnoň, men näme üçin diýýär, şu seň edýän işleriň aslynda kiçijik zatlar diýýär, men näme üçin kyrk ýaşyma çenli garaşmalyn? Ebe nirä gitjek şony diýen. Onda şoň üçin meň motiwasiýam şo diýdi bulaý. Ýaňky gormonlar ol aýlanar durar diýä, ony men inkär edip biljek däl-le. Ýöne diýä, men diýä öz durmuşymy gurjak bolsam diýä, men öz gurjak maşgalam üçin gowy kaka boljak bolsam, gowy adam, gowy är boljak bolsam diýä, men onda okamaly diýä. Menem diýdim, sen kabutta bir ulalyp kiçelen ýaly-laý diýdim. Tüweleme ene-ataň ýaman gowy terbiýeläpdir diýip. Şoňa on ýaşynda şu zatlara meň aklym ýetmeýärdi, Serdar. Ynanmarsyň, gaty bir hili üýtgeşik duýgy-da ýetginjeklerden şoňa zady duýmak-da, eşitmek.